Tiġbor fiha artikli dwar it-tradizzjoni orali u dwar bosta oqsma oħra tal-ħajja tagħna. Juzi Gatt qasam magħna xi ħsibijiet dwar din ir-rivista.
L-Għaqda tal-Folklor ġiet imwaqqfa uffiċjalment, uffiċjalment imma, tliet xhur wara li Malta ħadet l-Indipendenza, ġifieri fl-21 ta' Diċembru 1964. Dan ma jfissirx li l-biċċa ma kienx ċila tinħema u dawk in-nies li daħlu fil-kumitat tal-għada l-ewwel darba kienu ilhom ħafna attivi fil-fergħa eh, tal-folklor f'Malta insomma. Fosthom kien hemm ngħidu aħna Ninu Cremona u Ġużè Kassar Pulicino li kienu l-presidenti onorali u fil-kumitat kien hemm nies bħal Ġużè Gallia u Ġużè Cardona insomma. Però l-Imnara bdiet toħroġ bil-ħidma ta' Guido Lanfranco fl-1978. Jiġifieri għaddew ftit ta' snin, ma sadanittant il-ħidma u l-inja tal-għaqda kienet l-iktar fi programmi li kienu jagħmlu l-membri tagħha bħala individwi jew bħala membri fuq ir-Rediffusion li kienu influwenti ħafna. U xi taħditiet pubbliċi li kienu jsiru dak iż-żmien. L-Imnara ġiet fi żmien meta bdejna nagħrfu li l-ħajja tal-bniedem inbidlet, ngħidu aħna, ġifieri l-ħajja tat-tfuliti imqabbla mat-tfulit missieri kienet differenti ħafna. Imma t-tfulija ta' missieri mqabbla ma' ta' missieru, ma' nannu, ma kienx daqshekk differenti, jiġifieri fi żmien mela jiena Inqtajt mill-kuntatt tad-dinjata li għex fiha Alan Lewis, u dan kien ġara għal ħafna nies oħra. Allura l-imnara u l-għadaq folklor kienet strumentali biex ġabret flimkien it-tifkiriet ta' twelidijiet, ta' tfulija, ta' żwiġijiet, ta' namur, ta' tqala, tal-imwiet, tal-festi, tal-qubbajt, ta' fentu, tal-ġimgħa l-kbira, tal-karnival, Li kien hemm bżonn li kellu li jġabru għaliex konna fi stat fejn il-ħajja qiegħda tinbidel. Issa il fil-preżent, l-Ibnara u l-Għaqda tal-Folklor qiegħda tipprova tkopri dawk l-oqsma kollha tal-ħajja illi qabel ma konniex nagħtu każhom, ngħidu aħna, aħna kuntenti ħafna. illi għandna sensiela ta' artikli fl-Imnara illi ikopru l-ismijiet tal-postijiet qodma ta' madwar ix-xatt kollu ta' Malta u Għawdex, jew kważi kollu insomma, għax dawn l-ismijiet antiki mhux biss għandhom interess lingwistiku ngħidu aħna ma imma t-tifsiriet tagħhom għandhom ukoll informazzjoni storika. Pereżempju, darba kien sar studju biex jaraw kemm hawn ismijiet li jinkludu l-kelma bir, il-kelma ġnien, Il-kelma għalqa, il-kelma bur, pereżempju l-kelma għadir, u minnha tista' tieħu sens inti tal-istorja tal-biedja f'Malta wkoll, sewwa. L-Imnara toħroġ darba fis-sena, sewwa, u għal ħafna żmien stajt takkwista biss jekk inti tkun membru tal-għaqda. Hekk, hekk għadu kważi, ma mhux għal kollox, għax issa l-imnara qed tiġi stampata, għandna pubblikatur, u kulma wieħed irid jagħmel hu li jfittex l-imnara fl-internet, online, sewwa, u jara x'jitla', u hemmhekk isib min hu l-pubblikatur, u anki l-mod ta' kif jikkomunika magħna bħal għaqda biex jekk irid jimla formola u jsir membru. Jiġifieri wieħed irid ifittex il-paġna tal-Facebook tal-Għaqda tal-Folklor, u fiha, jekk ifittex ftit, hemm formola ta' wieħed kif wieħed jista' japplika, u jirċievi l-imnara id-dar. Imma l-kopji l-antiki qegħdin online issa, l-antiki net, jiġifieri, u dawk tal-aħħar tal-aħħar snin jistgħu jinxtraw ukoll. Aħna s'issa nirringrazzjaw lil Alla li qatt ma kellna diffikultà biex insibu l-kittieba sewwa imma dejjem attenti għall-kittieba ġodda u għandna post għalihom. Kull min irid jiktbilna jekk jista' jkun kitba bil-Malti sewwa u ma jimpurtax aħna għandna sens wiesa' ħafna ta' x'inhu folklor. Huwa l-ħajja soċjali tan-nies. Aspetti li forsi qegħdin jintnesew. Ftit ftit, hemm ħafna minnhom, jiktbulna jekk jista' jkun mhux artikli twal ħafna ħalli ma jiħdux l-ispazju ta' ħaddieħor, imma nħeġġu aħna ninkoraġġixxu li n-nies jikkomunikaw magħna u jekk wieħed jixtri l-imnara jkollu aċċess għandu għandu l-mod ta' kif jikkomunika magħna faċilment b'email jew jew jew b'ittra jew jew jew b'indirizz u nagħmlu minn kollox aħna biex nippubblikaw ix-xogħol ta' ta' ta' kulħadd li hu tajjeb. Sewwa, jekk hemm bżonn, għada pi għada, l-imnara toħroġ aktar minn darba f'sena. Sewwa, għax inħossu li qed nintlaqa' tajjeb u qegħdin nimlew vojt jew bżonn fil-kultura Maltija.